Hawnhekk ninsabu fis-sala tal-qari ta' Biblioteka Nazzjonali. Hawnhekk madwarna qegħdin imdawrin. Dawn il- dawn il-kotba kollha. Wieħed jistaqsi da kotba x'inhuma. Nibda prinċiparjament billi ngħid li dawn huma kotba li ħallew warajhom il-kavallieri. Ħafna minn dawn il-kotba jmorru lura seklu 16, 17 u anki 18. Insibu bħal inċiklobidiji, bibji, kotba reliġjużi, kotba fuq snajja, kotba fuq mediċini, ehm, studji botaniċi, filosofija, astronomija, atlasis, artilleriji u grand tours. Hawnhekk maġenbi qed naraw dawn il-vetrini. Fihom ħafna drabi jkun hawn esibizzjoni permanenti. Tinbidel ta' sikwit u bħalissa hawn esibizzjoni tal-isu toma tal-kollezzjonijiet prezzjużi li għandha l-biblioteka. Għandna ħafna mit-temi dawk li semmejt, bħall-istudji botaniċi, kotba fuq mediċina, dawn hawn sempil żgħir ta' mill-affarijiet li għandna. Fost l-eqdem dokumenti li għandha l-biblioteka huwa il-Papal Bull u li jmur lura għall-1113. Il-Papal Bull bażikament huwa il-go ahead tal-Papa ta' dak iż-żmien biex il-Hospitaliers li aħna nafuhom iktar bħala l-Ordni ta' San Ġwan isiru ordni reliġjuża. Jiġifieri bażikament kellhom il-barka tagħhom bil-miktub mill-Papa li dawn saru ordni reliġjuża. Għandna wkoll eh, dokument ta' Charles The Fifth, ir-Re ta' Spanja, fejn dan jgħid li kien qiegħed jagħti lill-gżejjer ta' Malta u Tripli lill-Ordni. Dak iż-żmien kienu tkeċċew minn Rodi u ma kellhomx fejn joqogħdu u kellhom bżonn kellhom bżonn bażi fejn fejn joqogħdu. U r-Re ta' Spanja bħala donazzjoni kien tom il-gżejjer ta' Malta u Tripli. Il-kotba kif qed taraw imqassmin b'mod pjuttost differenti mill-libreriji kontemporanji. Huma ishom kollha bindjati kollha li ishom jaqblu ma' xulxin u huma kollha imqassmin skont il-sajż tagħhom. Mentri libreriji kontemporanji mhux hekk jaħdmu, jaħdmu b'sistema ta' klassifikazzjoni fil-kastana nużaw il-sistema internazzjonali msejħa bħala DIWI fejn tagħti numri differenti għal suġġetti differenti. Ħalli bekk il-kodba mbagħad jiġu ehm, postjati fuq l-ixkafef skont is-suġġett. F'dal każ mhumiex skont is-suġġett kif qed ngħidu iżda skont il-qis biex jidru sbieħ fuq l-ixkafef. Tgħidu li allura kif issibhom? Għax mhux neċessarjament jekk jiena pereżempju ħammur infittex Bibbja fuq l-ixkaffa, il-ktieb ta' maġenba ħa jkun Bibbja oħra, jista' jkun pereżempju fuq l-artillerija jew xi storja ta' xi gwerra. Insibuhom mill-katalgi li għandna. U appuntu għandna tliet katalgi u dawn it-tliet katalgi fihom infushom juru l-iżviluppi li saru tul kemm ilha teżisti l-biblioteka. Dan huwa eżempju ta' Sheaf Catalogue, fihom tista' tfittex skont it-titlu tal-ktieb jew inkella skont l-awtur. Ehm, però minflok issib eh, numru kif semmejt qabel bis-sistema internazzjonali ta' Dewey, issib il-post, il-numru tal-ixkaffa u l-kolonna fejn jinstab il-ktieb. Iktar il-qoddim, mbagħad din is-sistema imbidlet f'dak li jgħidulu l-card catalog, li tista' tfittex fuq tliet affarijiet f'dal-każ, tista' tfittex skont l-awtur, tista' tfittex skont it-titlu jew inkella tista' tfittex ukoll bin-numru tas-suġġett. Mbagħad morna iktar 'il quddiem fiż-żminijiet u nsibu wkoll għandna dak li jgħidulu l-OPAC, l-Online Public Access Catalogue. M'hemmx il-kotba kollha fuqu, hemm il-kotba mill-1994 'il quddiem, però dan il-katalgu huwa versatili ħafna għax apparti li tista' tfittex skont l-awtur, skont it-titlu u skont is-suġġett, tista' wkoll tagħti biss Keywords.